Nitolbuk bil-qalb għenna ħalli dan ir-Randan iwessalni iktar qalbna, moħħna, ħajjitna biex l-imħabba tiegħek tgħammar fina u biex permezz tagħna twassal imħabbtek għand l-oħrajn. Għenna Mulej ħalli nifhmu li dan kollu ma nistgħux nagħmlu esperjenza tiegħu aqwa milli waqt il-Quddiesa, l-Ewkaristija. Nitlobuk issawwab imħabbtek fuqna dejjem aktar u tgħinna ħalli ngħixu dan is-sagrament kull mument tal-ħajja tagħna. Dit-talba nagħmluhielek bi Kristu Sidna, fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Ammen. Ejjew għeżież ħuti nimmaġinaw kieku kellna mmorru mixja twila. Eh, ngħidu ħa mmorru xi mkien fil-bogħod bil-mixi. X'inhuma l-iktar affarijiet importanti? Naħseb jien l-ewwel nett xi ħadd minna jekk irridu naslu f'destinazzjoni u xek, xi ħadd minna tal-inqas xi ħadd irid ikun jaf it-triq. Ma tkunx taf it-triq kif tista' tasal. Mhux hekk? Però jekk nitilqu nimxu għal għonq it-triq, u forsi l-mixja tkun twila mhux ħażin, jekk ma jkollniex x'nieklu u x'nixorbu, x'jiġrilna għal għonq it-triq, hux hekk, jaqbadna l-ġuħ u l-għatx u ma naslux, ta? Hux hekk? Mela, żewġ affarijiet arawhom li huma l-iktar essenzjali jekk ħa nagħmlu mixja twila. Tal-inqas xi ħadd irid ikun jaf it-triq u jrid ikollna l-ikel u x-xorb li jsostnuna għal għonq it-triq biex naslu fid-destin tagħna. Issa l-ħajja mhix qisha mixja wkoll għeżież ħuti. Il-ħajja tagħna wkoll mixja. Jum wara jum. Ħa nagħmillek mistoqsija. Inti taf fejn int sejjer din il-mixja? Fejn qed iwasslek dan il-vjaġġ? Sfortunatament qegħdin ngħixu fi żmien fejn ħafna ma jafux u l-agħar forsi lanqas jimpurthom fejn iwassal dan il-vjaġġ li aħna nsejħulu ħajja. Sakemm imbagħad isibu ma' wiċċhom vojt kbir u x'hekk. Jew isibu ruħhom darhom mal-ħajt kif ngħidu u mbagħad forsi nittamaw li ma jkunx tard wisq. Fil-ħafna, fil-ħajjeż isħuti ħafna jiddeċiedu li jgħixu aljenati. Naljenaw ruħna bil-preżent u bil-mument u bl-affarijiet tad-dinja, bil-ġid tad-dinja, bid-divertiment, bil-pjaċiri tad-dinja, b'elf ħaġa oħra naljenaw ruħna u ninsew li ma nistgħux naljenaw ruħna għal dejjem, eżis ħuti. Fl-aħħar mill-aħħar irridu nsibu ma' wiċċna d-domandi l-kbar tal-ħajja, kulħadd irid isibhom ma' wiċċu dawn. U x'inhuma dawn id-domandi l-kbar tal-ħajja? Domanda minnhom, jien għalfejn qed ngħix? Xi skop fiha l-ħajja? Biex naħdem u niddeverti biss? U xħin dan kollu ma jagħtinix aktar sodisfazzjon? Xħin ninduna li jiena vojt minn ġewwa? X'se nagħmel? Fejn twassal il-ħajja? Dal-vjaġġ fejn se jiħodni? Xi darba rrid immut, hux hekk? U jispiċċa kollox fix-xgħin. L-akbar aljenazzjoni tal-ħajja tafu x'inhi għeżież ħuti? Li għad li lkoll nafu li rridu mmutu u li dan il-vjaġġ fuq l-art irid jispiċċa, ħafna bnedmin jiddeċiedu li jgħixu qishom dak mhu se jasal qatt. U dik hija l-ikbar aljenazzjoni u l-ikbar żball tal-ħajja naħseb jien għeżież ħuti hux hekk? Għax ovvjament taċċetta li dan irid jiġi fuqek jew le, tgħix aljenat daqs li kieku ma se jiġi qatt, il-mument irid jasal, għeżież ħuti. Kull bniedem irid jaffronta dawn id-domandi l-kbar tal-ħajja llum jew għada. Min jagħżel li jinjorhom se jiġi żmien li aktar isibhom ma' wiċċu bl-għerra, eżiż ħuti. Forsi tgħidu, Aħna mhux fuq l-Ewkaristija konna nitkellmu, dan kollu x'għandu x'jaqsam? Għandu x'jaqsam ħafna, għeżież ħuti, għandu x'jaqsam ħafna ta'. Iva, u dan li qed ngħid għandu x'jaqsam ħafna għaliex f'dawn l-eżerċizzi bejna biex tkellemna dwar x'inhi l-Ewkaristija. U rajna x'rabta kbira għandha ma' ħajjitna. Ħa nfakkarkom ftit. L-ewwel darba tkellemna fuq l-Ewkaristija hija laqgħa, anzi iżjed minn laqgħa, insir ħaġa waħda mal-akbar ħabib, li huwa Ġesù, hux hekk? Insir ħaġa waħda mal-ħajja, l-mewt u l-qawmien ta' Ġesù. Mhix ċajt, għeżież ħuti, kieku taqgħod taħseb fuqha. Xi ħaġa tal-għaġeb, ha? Insir ħaġa waħda ma' Ġesù, hux hekk, li għex, bata u miet u qam elfejn sena ilu, imma tant hu importanti, tant hija importanti l-ħajja, l-mewt u l-qawmien tiegħu, li permezz tal-Knisja, b'mod speċjali permezz tal-Ewkaristija, Ġesù jagħmel lilu nnifsu u l-grazzja tal-ħajja, l-mewt u l-qawmien tiegħu preżenti għal kull bniedem ta' kull post u ta' kull żmien. It-tieni, it-tieni riflessjoni, tkellimna dwar li l-Ewkaristija mhux biss hija ċ-ċelebrazzjoni ta' ġol-Knisja, imma hija stil ta' ħajja, mod kif tgħix, stil ta' ħajja mimli mħabba. L-Ewkaristija niċċelebrawha fil-Knisja imma ngħixuha hemm barra fil-mod kif ngħixu. In-nisran li jiġi għall-quddiesa, U ma jgħixx l-imħabba kif ħabbna Ġesù, huwa Nisrani qed li jittradixxi dan is-Sagrament. Huwa Nisrani li qed jgħix ħajja Nisranija falza, għeżież ħuti. U t-tielet riflessjoni l-ġimgħa l-oħra tkellemna, araw kemm għandha x'taqsam mal-ħajja, li l-Ewkaristija hija garanzija ta' ħajja bla tmiem, għeżież ħuti. Li Alla lienna meta ħalaqna, meta tnissilna fil-ġuf tal-omm tagħna, aħna għandna bidu, però dak il-ħin Alla jaħlaq ruħ li tibqa' għal dejjem. Alla ħalaqna għal dejjem u ħalaqna biex ingawduha għal dejjem, għeżież ħuti. Hux hekk? U allura il-ġisem tagħna għad li jitmermer, għad jiġi msejjaħ mill-ġdejt għall-ħajja, bħall-ġisem ta' Ġesù rxoxt wara l-qawmien tiegħu, biex igawdi l-Alla wiċċ imb'wiċċ. U l-garanzija ta' dan kollu hija l-Ewkaristija, kif jgħidilna Sant Irinew, kif jista' l-ġisem tagħna, li jirċievi fih lil Ġesù, li mhux biss huwa ħaj, imma huwa l-għajn tal-ħajja, jibqa' skjav tal-mewt, jgħidilna Sant Irinew. Bdejna llum, għeżież ħuti, billi għedna li l-ħajja mixja. u jeħtieġ li jkun hemm xi ħadd, tal-inqas jekk ħa nagħmlu mixja twila, u x'hekk, li jaf it-triq biex naslu fid-destin tagħna, u jeħtiġilna nieħdu magħna l-ikel u x-xorb, u x'hekk, għedna, biex naslu fid-destin tagħna. Id-destin tagħna x'inhu, għeżież ħuti? Hawn ħafna min jemmnu b'destin, destin wieħed biss hemm, għeżież ħuti, ta? Ara ma niżbaljawx, Alla lilna ħalaqna għal raġuni waħda, u dik hija l-iktar importanti, li nkunu miegħu fi mħabbtu, fil-glorja, fil-ferħ, fis-sbuħija tal-eternità miegħu għal dejjem, dak hu biss. Ara ma nħallux aljenazzjonijiet oħra, hawn min imur min jaqralu x-xogħol, dawk kollha jmorru kontra l-fidi tagħna, għeżież ħuti ta'. Issa l-futur jew nafdawh f'idejn Alla x'nemmnu, jew inkella nafdawh f'idejn min jaqra x-xorti, noqogħdu ħafna attenti għax qed issir ħafna ħsara anke psikoloġika, psikoloġika, għal dawk li jgħidu li ma jemmnux f'Alla imbagħad jemmnu f'daċċuċati. U jagħmlu ħafna ħsara lilhom infushom, għeżież ħuti. Allura, id-destin tagħna huwa wieħed li nkunu m'Alla għal dejjem. Il-ħajja mixja li twassalna biex ningħaqdu m'Alla għal dejjem, għeżież ħuti. Aħsbu ftit, araw il-quddiesa kemm tagħmel sens. Il-quddiesa tinqasam f'żewġ partijiet prinċipali, hux hekk? Il-Liturġija tal-Kelma u l-Liturġija tal-Ewkaristija, L-ewwel parti nisimgħu l-Kelma t'Alla u t-tieni parti Ġesù jagħtina Ġismu u Demmu bħal ikel u xorb. Araw x'rabta kbira hemm mal-ħajja! Aħna għedna jekk ħa nimxu mixja twila, tal-inqas xi ħadd irid ikun jaf it-triq fejn naslu. Il-Kelma tiegħu. Il-Kelma tiegħu. Dal-ktieb, il-Bibbja, hija l-mappa tal-ħajja, għeżież ħuti. Għalhekk fl-ewwel parti tal-quddiesa nisimgħu l-Kelma t'Alla biex inħallu 'l Ġesù jkellimna u jurina t-triq il-waħda l-vera li tagħti għall-ħajja u biex kalla ħares qatt inkunu qbadna t-triq żbaljata, bil-qawwa tal-grazzja tiegħu nerġgħu lura mill-ġdejt. Però mhux biżżejjed li tkun taf it-triq. Għedna li jekk tibda timxi, kif ddum naqra timxi jibda jtik il-ġuħ u l-għatx u ma tasalx. U t-tieni parti tal-quddiesa, l-liturġija tal-Ewkaristija? Ġesù jagħmel lilu nnifsu ikel u xorb biex imantnina f'dan il-vjaġġ tagħna, għeżież ħuti, biex naslu fid-destin tagħna, l-art imwiegħda tagħna, il-ġenna, għeżież ħuti. Fl-aħħar żewġ ħsibijiet għalhekk, illum u l-ġimgħa d-dieħla, xtaqt naqsam magħkom hekk riflessjonijiet fuq l-ewwel parti tal-quddiesa u t-tieni parti tal-quddiesa. Illum ħa nitkellmu fuq l-ewwel parti tal-quddiesa li hija l-liturġija tal-kelma, skużawni, liturġija tal-kelma. Illum għalhekk xtaqt nibda biex nagħtikom ftit pariri biex il-quddiesa tħalli frott, għeżież ħuti, nista' jiġrielna, u jiddispjaċini ngħid ħafna jiġrilhom hekk, li niġu għall-quddiesa, u forsi jkun hawn min jiġi kuljum, però l-quddiesa ma tħallix frott fina, ma jkunx tort t'Alla ta? Jiġri bħall-ilma fuq dar il-papra, jiżloq u jibqa' sejjer. Jew inkella jiġrilna qisna qegħdin f'dgħajsa b'żewġ imqadef, taqdef b'moqdif wieħed biss u tagħqad u ddur dejjem fl-istess post. Għaliex? Jistgħu jkunu ħafna raġunijiet. U ħafna drabi jkunu raġunijiet żgħar ta' l-affarijiet iż-żgħar. Bl-Ingliż jgħidu the devil is in the detail. Anke l-grazzja t'Alla ta' Taslilna fl-affarijiet iż-żgħar. Ħa nsemmilkom xi affarijiet. Pereżempju, noqogħdu attenti. Ikun hawn min, vizzju kważi, dejjem jiġi tard għall-quddiesa. Kif tista' tinġabar u tħalli l-grazzja t'Alla taħdem fik jekk tasal b'ġirja, moħħok għadu aljenat, jiġri fuq elf ħaġa? Għall-quddiesa naslu ħames minuti tal-inqas qabel. Bħall-ilma. L-ilma kieku imċaqlaq ma jirriflettejx. Irid joqgħod biex jibda jirrifletti. Hekk ukoll aħna l-qalb tagħna jkollha bżonn toqgħod. Ħa nirriflettu, ħa nħallu 'l Alla jirrifletti fuqna l-grazzja tiegħu. Eżis ħuti. Allura l-ewwel suġġeriment naslu tal-inqas ħames minuti qabel il-quddiesa, eżis ħuti. Qabel nidħlu l-knisja, min qal bi Jeżus ħuti dak l-imbierek ta' mowbajl sar għodda f'idejn ix-xitan ta'? Kieku tafu lili bħala saċerdot kemm ifixkilni. Min fuq l-artal tinnota kollox, eżis ħuti, jkun hawn min joqgħod jinħeba u min joqgħod taħt il-bank, jitektek fuq il-mobile. Tisma' mobile si doqqu waqt il-quddiesa, min jirrispondih, min joħroġ jiġi l-barra jirrispondi l-mobile. Tafu x'skandlu qegħdin nagħtu? Mela inti tiġi biex tiltaqa' m'Alla u m'intix kapaċi m'intix kapaċi titfi l-mobile qabel tidħol, aħjar ma tiġix, għax titlef int u ttellef il-ħaddieħor. Jew inkella agħmel kuraġġ fil-mobile itfih. Sirna skjavi tal-mobile. Ma għadniex ngħoddhom id-drabi f'xahar li tkun quddiesa waħda u ma jdoqqx mobile. Jew ma jkunx hawn min jirrispondih fil-knisja, jew joħroġ jiġri 'l barra jirrispondih. Jew idoqq mobile daħal message, jew min itektek taħt il-bank. M'aħniex nindunaw, għeżież ħuti, li nidħqu bina nfusna. Qegħdin inħallu li spiritu ħażin itellifna l-grazzja t'Alla. K tiġi fil-knisja u tkun moħħok fil-mobile, kif se tiltaqa' mal-Mulej? Vera, eżiż ħuti, nammetti forsi djufija fija, tfixkilni ħafna jiena ta' xħin nara n-nies jirrispondu l-mobile, tinduna ta' jew jitilqu l-barri jiġru jirrispondu l-mobile. Dan sirna affarijiet narawhom kuljum. Malli nidħlu fil-knisja dik ir-reverenza, għeżież ħuti. X'sar minna għadna nemmnu li fit-tabernaklu hemm Ġesù verament? Il-biċċa kbira m'għadniex nagħmlu reverenza ta' jew nagħmluha jisna nkunu se naqgħu. Kitba ti biex tinżel anke żżomm ma l-aħħar bank imma tista' inżel kemm tista' kma tistax almenu baxxi rasek. Imma nagħmlu sinjal li nemmnu f'Ġesù fl-Ewkaristija għeżież ħuti. Kont l-Awstralja jien ħafna snin ilu, ilu għoxrin sen issa naħseb. U niftakar darba kont mal-kappillan. U ġie raġel li rritorna l-Knisja wara erbgħin sena, imbiegħed mill-Knisja. U l-kappillan għamillu mistoqsija, qallu, Issa xi nnutajt differenti? Taf x'qallu? Qallu, Nnutajt li n-nies x'ħin jidħlu l-knisja ma għadhomx jagħmlu reverenza. Għedtlu, Prosit, mena, ġejna 'l quddiem. Eżis ħuti ejjew nagħmluh dan l-impenn għax anki għal moħħna il-fatt li inti ddaħħalha f'moħħok li malli dħalt mill-bieb tal-knisja titfa' ħarstek fuq it-tabernaklu tagħmel reverenza sewwa. Hija mod, eżis ħuti, kif tfakkar lilek innifsek li inti temmen li hawnhekk hija d-dar t'Alla. X'ngħidu mbagħad għall-paroli żejjed fil-knisja? Nevitaw paroli bla bżonn. San Ġorġ Preca tafu x'kien jgħallem? Kien jgħidilna fil-knisja lanqas issellem, għax l-attenzjoni tiegħek trid tkun fuq Alla u fuq Alla biss. Paroli żejjed fil-knisja, għeżież ħuti. L-ewwel nett, x'għen ikolli aptit ngħid xi ħaġa, ngħid imma din neċessarja li ngħidha issa? Tista' tissaporti sakemm noħorġ, tista' tissaporti ssaporti. Jekk assolutament ma tistax tagħmel mod ieħor tal-inqas tgħidha b'vuċi baxxa kemm jista' jkun. Għeżież ħuti, bil-mod il-mod ix-xitan qed jisirqilna l-knejjes tagħna ta' mhux għax il-knejjes tagħna ħa jiġġarfu ta' għax l-ambjent qaddejs li suppost ikollna fil-knejjes tagħna qed nitilfuh. Inkunu barra, nidħlu ġewwa qisu ma ġara xejn nibqgħu nlabalbu, ninsew nagħmlu reverenza, npaxxpxu, nirrispondu l-mobile. Fejn sa jibqa' l-post li jlaqqek m'Alla, għeżież ħuti? Fejn se jibqa' l-post li xħen tidħol fih tħoss il-preżenza t'Alla? Knitilfu dan mill-knejjes tagħna, din kieku tafu kemm tinkwetani lili. Għax bil-mod il-mod ix-xitan għandu nassa fina u qed jirbaħna għeżież ħuti ta. Ma noqogħdux attenti qed jirbaħ ejjew nibdew aħna. Knibdew aħna qegħdin ftejt ma jimpurtax. Knibdew jiena u int malli nidħol fil-knisja nagħmel reverenza sew. Min jarani tgħid li tagħmel għal min jarak le. Imma ovvjament ħa jarawk l-oħrajn. Ġesù qalilna, Irridu nkunu melħ tal-art u dawl tad-dinja. Għeżież ħuti, nagħmlu reverenza sew, għeżież ħuti. Insibu post, pereżempju, waħda mill-affarijiet għadna nibżgħu ħafna nersqu 'l quddiem fil-Knisja. Ħafna drabi tkun fil-Knisja kulħadd fuq wara u fuq quddiem vojt. Ma nibżgħux nersqu 'l quddiem, immaġina jkun il-bard u nqabbdu n-nar. Inti tersaq lejn in-nar biex tisħon. Ma nibżgħux, għeżież ħutej. Mhux sa jkun, s-saċerdot mhux se jagħmlek xi mistoqsija jew jiskomodak. Xejn x'hemm min jiġi tard, jalla ma jiġi ħadd tard, imma jkun hawn min isib fejn joqgħod wara. Ma jkollux joqgħod jiġri 'l quddiem imbagħad jiddistrana, eċċetera, eċċetera. Ma nibżgħux insibu post 'il quddiem. Forsi Malta u Għawdex għadna nbatu wisq minnha din. U x'hekk. Jien kont barra, l-ewwel bankijiet li kienu jintlew ħafna drabi ta' quddiem. Ejjew nidraw ma nibżgħux. Ħaġa oħra. Tisma' min jgħid il-quddiesa boring, jiena tkexkixni kif nismagħha. Alla ħares qatt naslu li l-quddiesa nagħmluha boring. Boring mhux minn naħħa t'Alla ta, minn naħħa tagħna, però mhux is-saċerdot biss ta, biex jagħmel quddiesa interessanti, nagħtu semna. Inkantaw flimkien, inwieġbu b'vuċi li tinstema'. Għaliex x'ħen tmur, jien naf ma tantx imma mortx jien ħafna drabi, jien naf fi grawnd tal-futbol iż-żgħażagħ ma jistħux, ikantaw u jgħajtu u jaqbżu, iwa fil-Knisja nistħu. Mhux qed nippretendi minn hawn ngħajtu u neqbżu ta'. Imma li nwieġbu u nkantaw flimkien, bla biża'. Infaħħru lil Alla. Għaliex nistħu? Tgħid li forsi ma tantx naf inkanta ħafna, kanta kif mill-aħjar li taf. Aħna m'aħniex kor. Aħna komunità li qed tfaħħar lill-Mulej. Għeżież ħuti, ma nibżgħux minnhom dawn. Biex il-quddiesa nagħtuha l-ħajja. Biex mhux jiġi xi ħadd jgħid, O Marilli, dawn vera jemmnu f'dak li jgħidu. Ħa nibdi issa miexi mal-ewwel parti tal-quddiesa. Ngħid xi ħaġa fil-qosor fuq il-partijiet prinċipali. Mela l-ewwel quddiesa tibda dejjem bil-kant. Forsi tista' xi darba nkun hemm iskiet fil-bidu tal-quddiesa, mela il-kant tal-bidu fil-quddiesa hemm tliet purċissjonijiet eh, u x'hekk li fihom irid ikun hemm il-kant huwa tfakkarna fil-poplu t'Alla miexi fid-deżert ifaħħar lil Alla. għall-għeġubijiet tiegħu. Il-purċissjoni lejn l-artal fil-bidu, il-purċissjoni tal-offertorju u tat-tqarbejn, li fihom, u x'hekk, wieħed jista', għandu, ikanta, għeżież ħuti. Infaħħru lill-Mulej flimkien, il-kant tal-bidu, imbagħad ir-radd tas-salib. Hemm differenza, għeżież ħuti, bejn ir-radd tas-salib fil-bidu u l-barka tal-aħħar. Ħafna ma jafuhiex. Mela filwaqt li fil-bidu ngħidu s-salib kollu flimkien, fl-isem tal-, kulħadd jgħidu mbagħad, fil-bidu suppost, fl-isem ngħidu flimkien, fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu ammen, fil-bidu, fl-aħħar le, fl-aħħar hija barka. Allura, is-saċerdot biss jgħid fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu, aħna nagħmlu s-sinjal tas-salib fl-aħħar, mingħajr ma ngħidu xejn u ngħidu Ammen biss, għax hija barka. Is-sinjal tas-salib tfakkarni, eżiż ħuti, hija l-Huwa wieħed fi tliet persuni. u li kollox ġej minnu u kollox sejjer lejh, li ħajjitna ġejja minn Alla u titwassal għand Alla, għalhekk fil-bidu u fl-aħħar tal-Ewkaristija nibdew bis-sinjal tas-salib. Ifakkarna li Alla huwa komunità ta' mħabba perfetta, li Alla huwa mħabba għeżież ħuti. Imbagħad hemm l-istedina tal-bidu, introduttiva tas-saċerdot, x'ngħidilna l-grazzja ta' Sidna Ġesù Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu s-Santu tkun magħkom ilkoll, kemm hi sabiħa. Meħuda mit-Tieni Ittra ta' San Pawl lill-Korintejn, kapitlu tlettax, vers erbatax. Is-saċerdot li jistedinna, inħallu 'l Alla jimliena bil-grazzja tiegħu, jimliena bl-imħabba tiegħu, jimliena bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu. Imbagħad jiġi l-att penitenzjali. Ġeneralment ġieli s-saċerdot jagħmel introduzzjoni qasira li tintroduċina forsi għal xi festa jew iż-żmien partikulari li jkun, u x'hekk, biex jgħinna ħa nidħlu fil-liturġija, u jiġi l-att penitenzjali, li fih nitolbu maħfra lill-Mulej għal ħtijietna jew aħjar, għeżież ħuti aħjar ma ninsewhiex. Taf x'inkunu nagħmlu dak il-ħin? Nippruvaw lil qalbna nifirduha mir-rabta mad-dnub? Ta' boloh li aħna ħafna drabi nibqgħu naħsbu li d-dnub fih xi vantaġġ, li hemm xi ħaġa sabiħa fid-dnub, bħal Eva li rat il-frotta u ħajritha għas-sbuħija tagħha, għeżież ħuti. Fil-Ġenesi, u allura ngħidlu, Mulej, ifridni minn mad-dlam, ħalli d-dawl ta' Ibnek ikun jista' jdawwalni. Jekk qalbi hija marbuta mad-dnub, hija marbuta mad-dlam, jiena nista' niġi għaxar quddiesiet kuljum, id-dawl ta' Ġesù ma jistax idawwalni. Għax Alla ma jimponi fuqna xejn. Alla jistedinna b'libertà u b'imħabba niftħu qalbna għalih, ma ma jġagħalniex. Alla ma jaqbad 'il ħadd minn għonqu, din ftit nagħtu kasha, hemmhekk hu. Għeżież ħuti, allura fil-bidu tal-quddiesa ngħidu l-Mulej, jiena ma rridx inkun marbut mad-dlam, ma rridx inkun marbut mad-dnub, biex id-dawl tiegħek li huwa Ġesù idawwalli ħajti f'dil-quddiesa. Wara l-att penitenzjali, fil-Ħdud u l-festi, ngħidu l-Glorja, li huwa innu sabiħ immens ta' tifħir lil Alla, ngħiduh jew inkantawh. Kemm għandna bżonn il-glorja, nieħduha bħal opportunità biex ngħidu grazzi lil Alla u nfaħħruh ta' kemm jagħmel magħna. Min jaf kemm jgħaddu ġranet minn fuqna, għeżież ħuti, u ninsew nieqfu u nfaħħruh lil Alla tagħna għal dak kollu li jagħmel magħna. Min jaf kemm jagħtina grazzji kull jowm u lanqas ngħidulu grazzi almenu niftakru nhar ta' Ħadd xejn ngħidu glorja 'l Alla fil-għoli tas-smewwiet kif faħħruh l-anġli meta twieled Ġesù, hux hekk? u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba infaħħruk, inberkuk, nadurawk, nagħtuk ġieħ, inroddulek ħajr għall-glorja kbira tiegħek. Ngħiduha bil-qalb għeżiż ħuti din it-talba tant sabiħa. Imbagħad is-saċerdot ġieli jgħid l-intenzjoni tal-quddiesa f'xi ħin fil-bidu, hux hekk? U imbagħad tiġi ngħidulha l-kolletta. Talba fil-bidu, is-saċerdot jgħid nitolbu, ġeneralment nieqfu fis-skiet biex kull wieħed u waħda minna jressaq it-talba tiegħu. Interessanti ħafna għeżież ħuti, f'ħafna talbiet fil-quddiesa l-iktar importanti s-saċerdot jiftaħ idejh hekk, Tafu xi tfisser dik? Kemm hi sabiħa! Darba kien spjegajilna lecturer niftakar meta kont Ruma u baqgħet tolqotni, lil Alla nkunu ngħidulu, Mulej aħna jdejna vojta! Dak kollu li għandna, jew min għalina li għandna għax aħna m'għandna xejn, ġejna b'xejn u mmorru b'xejn, ma jimlielniex qalbna, ma jagħtix sens il-ħajjitna. Dak li verament għandna bżonn, nistennewh biss mingħandek. Kemm sabiħ hu! Mulej, aħna jdejna vojta. Dak kollu li għandna, jew forsi naħsbu li għandna, ma jimlielniex qalbna, ma jagħtix sens il-ħajjitna. Hux jekk ma jagħmilniex ferħanin għal ftit, forsi, forsi, għal ftit, dak li verament neħtieġu nistgħu nirċevuh biss mingħandek, Mulej. U mbagħad it-talb is-saċerdot jgħid il-kolletta li tiġbor flimkien, hux hekk għalhekk kolletta, eh, għax qisha qed tiġbor it-talb tal-komunità kollha flimkien biex tressqu lejn Alla. Din s'hawnhekk ngħidulhom ir-riti tal-bidu jew ir-rit tal-bidu, hux hekk? Mill-kant tal-bidu sal-kollett. Imbagħad tibda l-liturġija tal-Kelma. Hija l-ewwel parti prinċipali tal-quddiesa. Kemm għandna bżonn għeżież ħuti hekk nidraw noqogħdu attenti għaliha dil-parti. Kemm għadna daqsejn, daqsxejn hekk. Ma ntuwiex importanza biżżejjed il-Kelma t'All għeżież ħuti, ma nemmnux li mhux is-saċerdot jew il-lettur li jkun qed ixandar, imma huwa Ġesù rxoxt li qed iwasslilna l-aħbar it-tajba għeżież ħuti. Kemm għandna bżonn hekk nimmaġinawna li kull kelma tal-qari hekk qisha ġawhra fina, żgħira. Rridu noqogħdu attenti biex ma nitilfu l-ebda waħda minnhom. Kemm għandna bżonn nistaqsu lilna nfusna qabel il-qari, ngħidu talba sabiħa f'qalbna, Mulej, xi trid tgħidli llum? Naf li titkellemni, naf li tħobbni, għenni! Ħa nisma' bil-qalb u nifhem il-kelma li inti għandek twassalli llum. Kemm hi ħaġa sabiħa, għeżież ħuti, waqt il-konsagrazzjoni tara 'l kulħadd miġbur hekk. Ħaġa sabiħa hekk għandu jkun. Però kultant għax nitilfu l-Kelma t'Alla, qisu m'għandniex devozzjoni lejn il-Kelma t'Alla. Kemm għandna bżonn nitolbuh biex il-Mulej tabilħaqq inissel fina devozzjoni lejn il-Kelma tiegħu. Għax il-Kelma tiegħu li turina t-triq. Il-Kelma tiegħu, jien kma nkunx naf it-triq, kif se nasal? Kif ikolli l-ikel u x-xorb, però t-triq ma nafhiex, xorta ma nasalx. Għandi bżonnhom it-tnejn, għeżież ħuti. Fost il-Ġimgħa jkollna qari wieħed, l-Ewwel Qari, is-Salm u l-Vanġelu. Fost il-Ġimgħa, il-qari ta' fost il-Ġimgħa mqassam ġeneralment matul is-sena fuq sentejn ta' żmien, tempi forti ngħidulhom l-Avvent u r-Randan u l-Għid huma l-istess kull sena. Talli imbagħad iż-żmien ta' matul is-sena jinqasam f'sentejn, sena one u sena two, x'jiġifieri? Mhux il-Vanġelu, l-Vanġelu jkun l-istess ukoll. Imma sena u annu sena tul l-ewwel qari u s-salm biex il-Knisja tagħtina qari, firx iktar wiesa' ta' qari tal-Kelma t'Alla. Sena u ann jinqraw fis-snejn bil-fart, hux hekk? Odd numbers. U sena tu jinqraw fis-snejn biż-żewġ, even numbers. Hu tul il-ġimgħa qed ngħid. Il-Ħadd Għandna ċiklu mbagħad ta' tliet snejn. Il-qari, jkollna l-ewwel qari s-Salm, it-tieni qari u l-Vanġelu. Hux hekk? Ċiklu ta' tnet snejn ġifieri sena A, sena B u sena C. Fis-sena A naqraw il-Vanġelu ta' Mattew. Fis-sena B naqraw il-Vanġelu ta' Mark u fis-sena C naqraw il-Vanġelu ta' Luqa. Il-Vanġelu ta' Ġwanni jinqara fil-festi l-kbar u f'okkażjonijiet speċjali fit-tlet snin li huma. L-ewwel qari jeżiskuti ġeneralment jittieħed mit-Testment il-Qadim jew inkella fi żmien il-Għid mill-Atti tal-Appostli. Is-Salm Is-Salmi Il-ktieb tas-Salmi għadna m'aħniex midħla biżżejjed tiegħu. Huwa ktieb sabiħ immens li l-Knisja użatu ħafna fil-liturġija tas-sigħat. Huwa ktieb mis-sezzjoni fit-Testment il-Qadim li msejħin il-Kotba tal-Għerf, kotba sbieħ ħafna. It-Testment il-Qadim jinqasam f'erba' partijiet, il-Pentatewku, l-ewwel ħames kotba tal-Bibbja, l-kotba storiċi, il-history, kif Alla jintervjeni fl-istorja tal-poplu tiegħu, it-tielet il-Kotba tal-Għerf, Alla li jkellemna bl-għorrief, bil-għorrief tiegħu, il-filosofi jekk trid. U r-raba' l-kotba tal-profeti, Alla li jkellemna bl-għalliema tal-poplu tiegħu, il-profeti, hux hekk? Il-ktieb tas-Salmi huwa ktieb mill-sessjoni Kotba tal-Għerf. Fih 150 salm, li huma 150 innu jew 150 poeżija li l-poplu t'Alla kien ikanta. Għeżież ħuti, kotba sbieħ, ktieb sabiħ immens, salmi sbieħ immens. It-tieni qari li jinqraw ġeneralment, hux hekk? fil-Ħdud u l-festi jew okkożjonijiet speċjali, huma mill-Ittri ta' San Pawl jew mill-Ittri l-oħra tal-Appostli jew l-Apokalissi l-Vanġelu, kif għedtilkom, għax hekk għandna erba' Vanġeli, Mattew, Mark u Luqa, il-Ħdud imqassmin fi tliet, snejn A, B u C, Mattew, Mark u Luqa, jfissrux hekk. L-Omelija. Is-saċerdot li jfisser Il-Kelma t'Alla u japplika għall-ħajja tagħna. Ma ninsewx, għeżież ħuti dak li għedna, Huwa l-Mulej li jkun ikellemna. Jekk ma tolqtokx l-omelija, agħmel sforz xi kelma jkun hemm li tolqtok ta. Mhux bilfors tolqtok, eħ, mhux hekk, però jekk niftakru li huwa l-Mulej li jkun qed ikellemna, Ġesù, il-quddiesa mhijiex tagħna, ta. Il-quddiesa ma jagħmilhiex is-saċerdot, is-saċerdot strument biss. Il-quddies hija Alla li jagħmilha għalina permezz ta' Ibnu Ġesù bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu, għeżież ħuti. Allura jekk inżommu f'moħħna li huwa l-Mulej li jkun ikellemna, ikun hemm żgur li xi ħaġa tolqotna u tibqa' f'moħħna. u nżommuha f'moħħna u nħalluha tewden ġo moħħna, għeżież ħuti. Wara l-omelija ngħidu l-Kredu. Minn hekk kif il-Kelma t'Alla ssaħħaħna fil-fidi, nistqarru b'ferħ il-fidi tagħna, hux hekk, f'Alla wieħed, fi tliet persuni, fil-Knisja qaddisa, kattolika, apostolika, fix-xirka tal-qaddisin, il-maħfra tad-dnubiet, u l-ħajja ta' dejjem. Stqarrija ta' fidi sabiħa ħafna. U fl-aħħar tal-liturġija tal-kelma jiġu t-talbiet tal-fidili, ngħidulhom, Jekk il-kelma t'Alla turina kemm Alla jħobbna, għax wara kollox dak hu l-messaġġ tal-kelma t'Alla dejjem, Alla li jħobbna u li jgħinna jurina t-triq il-waħda l-vera li twassal għall-ħajja, għeżież ħuti. Inressqulu t-talb tagħna, mhux hekk? Inressqulu t-talb tagħna, talb mhux biss għalina, imma għall-ħtiġijiet tal-Knisja, tad-dinja kollha, tal-ħajjin u tal-mejtejn, għeżież ħuti. Alla għandu bżonn li ngħidulu t-talb tagħna. Alla jafu t-talb tagħna, imma għandu bżonn, tafu għaliex? Għax ħa ngħidulu t-talb tagħna Alla mhux nibdlu lilu biex hu jagħmel dak li rridu aħna, imma nagħtuh opportunità biex jibdel lilna. Għeżież ħuti, meta nressqulu t-talb tagħna, qegħdin niftħu qalbna biex Alla jibdel lilna. Biex dan it-talb tagħna li aħna nressqulu b'umiltà quddiemu, fl-istess ħin Alla jibdel lilna u jagħtina l-grazzja tal-imħabba tiegħu biex insiru strumenti f'idejh. Hux hekk? biex il-kelma u l-imħabba tiegħu tasal fid-dinja tagħna permezz ta' għana, aħna l-istrument f'idejh, għeżież ħuti. Ħa nieqfu hawnhekk għax hawnhekk tispiċċa l-liturġija tal-kelma. Il-ġimgħa d-dieħla jekk Alla jrid nitkellmu mil-liturġija tal-Ewkaristija. Għeżież ħuti, konklużjoni, fil-mixja tal-ħajja fejn int sejjer, int fejn int sejjer, jien fejn jien sejjer fil-mixja tal-ħajja. Jew nisimgħu l-Kelma t'Alla u nfittxu li nifhmuha sew u ngħixuha, u allura nkunu nafu din il-mixja t'Alla fejn tieħu, jew l-option l-oħra li ngħixu ħajja qisna xi ħadd mitluf, ma jafx fejn hu sejjer. Forsi jaljena ruħu kultant b'xi ħaġa jew b'oħra, però ma jafx fejn hu sejjer. Ejjew nitolbuh bil-qalb il-Mulej illum biex niftħu qalbna għall-Kelma. Biex inħalluh idawwlilna ħajjitna jurina t-triq il-waħda l-vera li tagħti għall-ħajja u jbegħedna minn triqat oħra li ma jistgħux ħlief jagħtu għat-telfien. Ħa nafdaw lilna nfusna l-għeżież tagħna f'idejn l-Omm tagħna tas-sema, Omm il-Kelma, biex tħeġġilna qalbna dejjem aktar biex nisimgħu dak li għandu x'jgħidilna Ġesù bina.